siif gona tanuma keessa du'aa guyyuma du'aa'iiti sadaqas seennee du'aa'is sinif gona rakkata hunda abshir guyyaa bareeda dhufte inshallah sii goona hamma sin dagan Du'aayii wallahi sii naa goona godhaa inshallah isin tole bira du'aayii godhaaf ijoollee hukuuman narraa fudhatee du'aayii naa godhaa rabbii akka naa deebisuu jedha.
Ee ammoo rabbi isaanii haa deebisu waan ammaa sunillee rabbuma harka jirti. Ee kana hin kadhannaa rabbillee hin kadhannaa rabbillee ammoo tunuu awwaataa rabbi haa deebisuuf daffitti kun fayakuunutti rabbi haa deebisu ammallee rabbi haa laaffisuufi.

gartee bani israil fixu mana san keessa guddise ergamaa gartee wa rasuulan ila gartee rabbiin ergamaa idhab ilaa fir'auna innahu xaghaa godhe rabbiin ijoollee te isaani guddate amantira jiraate si beeytu jiruu irratti addunyaa irra si haa garsu si haa gammachiisu obbo rabbiin godhe si fida inshallah abshiru bi iznillahi mawla sani waan gumaachituuf atummaan nuun iyyadhu sadaqaadhaan gartee rasuuli rabbi salawaatu rabbi wasalaamu alayhi qoricha dawaa barbaaddadha waan gartee hammii fi husnii hunda jalaa nama baafti Inshaallah sadaqaan gaachena waa hunda siif taati. Niyyadhu waan niyyattu inshaallah sagantaa guu seenne achuma jalaa nuu barreessita. Nuuf ergita biiznillah mana kana xumuruu deemna. Rabbiin tan ramadaana kana ka maatii teetii hojji soomantu rabbi si haa godhu. Sadankaa shaadaan eegalle teetiin eegalle wallahi laziim rabbumaatu isin fide ajiib. Rabbiin gammachuu isin haa geessisu. Deebitee gartee galatoomaa gartee rabbiin kiyya naa dhagee gartee fastajabnaa lahu rabbiin jedhe siif haa awwaatu obboo.

Ati riyaala dhibba lama laatte. Waan ati laatte kana Rabbi dachaa dachaa bakka si haa buusu. Akkasuma itti aansuudhaan obboleettiin keenya birrii kuma soddomii lama jette Allaahu Akbar. Ayna almutasaabiquun. Birrii kuma soddomii lamaan Duniyaa irratti mana tokko ijaarrachuu hin dandeessu. Jannata Rabbii aalamaa keessatti wallaahi birrii shantama dhiisii birrii kudhaniin dachii bitatta jedhu mana wajjin. Mana duniyaa irraa waa hedduu si eeggata, waa hedduun mataa si dhukkubsa. Ta aakhiraa ammoo mana jaahiza mana qophaa'aa

Bari kaaree tokko hin jenne bar. Kaaree tokko siin hin jenne bootuma halangee tokkoo jannata keessaa argachuun duniyaa kanaaf waan duniyaa kana keessa jiru kullii caala. Mucattii birrii kuma soddomii lama laatte waan khadiijaa dhaate rabbi sii haa ta'u mucatti. Rabbiin duniyaaf aakhiraa khadiijaa qanansiise. Waan khadijaa tee rabbi si haa ta'u rabbi yaadaa muraada kee sii haa guutu mucatti umurii kee keessa barakaa rabbi si haa kaa'u diinii duuniyaadhaan namaa oli rabbi si haa taaisu rabbi qaraa si jaal'atee jennaan karaa baddi karaa badiiraa karaa ibiddaarraa karaa qajeellinaa karaa jannataa rabbi si deebise mucattii khayriin rabbii xiqqoo guddoon mana kee haa seentu yaa rabbi waan mucattii kanaa yaa rabbi Dhaabaan malee hammaaree sitti haa kennu. Abboo mucattii waan sii kenne keessa barakaa Rabbi sii haa ka'u. Namni si ilaalee Islaamummaa kanatti haa deebi'u Rabbi namaaf ol si haa taasisu. Waan mucattii kanaa yaa Rabbi dubbadhu. Yaa maatii isii kulliillee yaa Rabbi karaa gaarii kanatti yaa Rabbi nuu deebisi. Ahlii isiillee yaa Rabbi karaa ibiddaarraa yaa Rabbi nuu deebisi. Gudattii waan kee rabbi haa dubbatu balballi kayrii sii haa banamtu duniyaa fi akiraa rabbitti amaanaa si kennanne rabbi waan kee haa dubbatu rabbiin akki jedhu subhaanahu wa ta'aalaa inna alladhiina aamanu wa'amilu ssaalihaati kaanat lahum jannaatul firdawsi nuzulaa warri dhugaan rabbitti amane ergan tana ammootinu waan kayrii dalage orma sanaafi guddittiin magaalaa jannataa qubsuma isaaniiti jedha Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa. Madarasaa Roobeeti jechuun madarasaan Roobee madarasaa achirraa aalimni meeqa bahe? Madarasaa achirraa du'aata meeqatu bahe? Asiin durallee ilaa har'aallee wallaahi obboleewan keenya khayrii kanaa oli hin argattan khayrii ajaa'ibaa Rabbi isinii fidee. Birrii kudhanillee hin tuffatinaa, dhibballee hin tuffatinaa. Kumallee hin tuffatina. Ati yoo niyyaa qulqulluudhaan Rabbi jecha birrii 100 laatte, Jannata Rabbii Aalamaa keessaa mana bitatteetta. Duniyaa irratti ati abbootinu yoo mana ijaarte, yookaa nama jaal'atuuf dhiiftee deemta, yookaa nama jibbituuf dhiiftee deemta. Birrii 100n Jannata keessaa yoo mana bitatte,

Anaa dhufu alhamdulillah laka alhamdu baga dhuftan maashaallah.
Maashaallah. Anaa anaa baarakallahu fiikum. Maashaallah maashaallah. Isin hawwaa jirra sagaloo dhageenuu eega waggaa meeqaati galanni Ijoollee rabbiif bara- haa ta'u. Foloo godha jiran gad tuqaati viidiyoodhaan nayinaa kuma galchaaf nama dhibba sadii jala jira dhibba lamaa fi maalirra jira. Warri as jirtan kun itti godhaa inshallah sila nurraa dhiboytanii dhuftan malee silaa reefu daqiiqaa muraasattuu isin galchine ammallee inshallah share walii godhaa galgala kanaas geema tokko ummanni geema jira beeytu rabbiin achii as haa deebisu yaani rabbi nu haa laaffisu inshallah waqaliilun min ibaadiya shakuur rabbiin jaa inshallah muraasuma rabbi nu haa laaffisu inshallah baarakallahu fiikum dhiyaadhaa ustaad inshallah
Naaf kennitanii? ee isinii kannine maa

Dura dursee sheeka keenna abbaa keenna abbaa madrasaa salafiyyaadha abbaa nama maraa mu'assisa madrasaa salafiyyaadha asumaan isaanii fi sheek yahyaa warra waan kana walitti qabe abuu mu'aazii fi warra akka abbaa ijoolleetii fi warra asirra jiran mashaayika hundumaa ammallee irra deebi'ee

Ijaarammotu iyyuu diinii fi diinaan kun ammotu wayita duraa hima beeytan akka inni jiru biyyi teennallee akkuma jirtuun hin beeytan. Har'a biyyi wanni qananiiteef bardaadisaan qananiite ilta ilbii kanaan qananiite. Kammootu iyyuu eegana ammotu iyyuu haga har'aatitti wagaaf ammotu iyyuu waggaa shantama oli amma kunooti wanni ammoo diinaan biyya teenna mara wal gahee eegana toohinni aqiidaan bakka maraan ammoo aqiidaan sahiyyaan Diin biyya mara geettee dhiiraa dubartiin ammoo tuji eegana diinaa ofii qabatee diinaa kaddamu eegana ammoo waggaa shantama ol taree jira. Rabbiin ammoo yaada keessan ilmaan keessan rabbi yaada keessa bara rabbi isinii haa ga'u ilmaan keessan tabarakaa Aamiin yaa Rabbi.

Hin goona. Rabbin sii kannee gartee jiruu bareeddu kan jiraatu gartee garii kanneefiiti gartee irraa fudhata nagaan ilmoo jiraattu rabbi isin haa rabbi si haa gammachiisu bara ramadaana kana keessa rabbin subhaanahu wa ta'aala abuu fulaan siin haa jedhan abboo abuu abdurrahmaan abuu gartee hadiija abuu hafsaa lakku lakku si haa kan hanqa yaa rabbi naa gee ilmoo jettutti kanas mubarak hedduu ilmoo hedduu siif haa kan nuboo rabbi namaa kannaati deessuuta